ndozvandiri kutaura mimi kuti iwe ingonzwa zvandiri kutaura uri kuda kuindepi kuindepi aiwa ndiri ndoga iwe uteera mutemo wakataurwa ike zvino izvi munhu wese akanzi ngagare mumba ngatingoteera zvinhu izvozvo simple ah, zvokuonana toita zvevideo koka tozoonana kana kuzonyatsoonana mbune mbune kana zvelockdown zvapera izvi Alright, ndichakupa airtime yacho toita video call. Ibo. Yes, come in. Oh, my angel, angel. Hey, hey, hey, hey, hey. Ko zviri sei? Zviri sei? haa ah, nhasi wakauraya nhasi wakauraya kungonda ndatowaridhi kuti ah, kuyekera yekera yangu isati yasvika take a city chamunombande mako feel free sinunga kuti kuda kunoka noka ndationa munhu asingachauyi ndikati ah, kuchauyiwa ikoku ndatofunga kuti pamwe ndakabhaizwa ndakanyeberwa ah, shanda ndonotsa netovakomana tepabridge tepakona tinogara pabridge ehe eh, ndikufurai pako twabhizi kuti eh, eh, hechimama hechibhiza Ah, va- vanakwanisa vanakwanisa aiwa mire mire mire switi usavaendere ndatodhila navo ndatovaudza a piece of my mind don't vagara pasi Oh, Eh, and that- ndatovaudza ndikati zvamuri kuita hazvina kunaka don't worry ndandati ndivaendere ndachingoda kuvaratidza chete kuti havafaniri kuita mess up with my property hazvi ah sha saka wakunditi ndiri property nini Wakuti ndiri property nini sha? Huh? Judy, Judy.
Wakuti ndiri property. Shoma, let me tell you something. I'm not an object. And don't objectify me. Uri kunzwa? I'm not a parcel. Don't personalize me. Uri kunzwa? Judy, Judy, Judy.
It was just a joke. Ndachingojoka ini. Sajoka kudaro.
Sajoka kudaro. Uri kunzwa? Zvese zvabva kupi sei nhasi une ukasha ukasha so. Ndozvinoita munhu ane 4 months asina kuona panogara mudiyo wake. Ndichida kuzongoona kuti une pillow one here unogara uri one here kana kuti une mukadzi handichagara zvangu. Aiwa ai ah kugara kugara chi? Aiwa ah Judy Judy auyendi kamuendere wena mwana. Kungoita kunge Christmas yoti nongoyotenda. handichombotandara wonyatsonzwawo comfort iri pamubhedha umwe wako wonyatsoonawo kuti kana takarara takaisa musoro kuhope dzinobata sei
aiwachutimira mira mira ndozviziva kuti vasikana vazhinji menge muchiitya kuti he chichi ndozoita nhumbu sha mbumburu ndinadzo idzi mbumburu dziri kuidza panaoda kundijairira shomana hazvisiri zvo zvandavinga pana paizvozvo Judy, saka ungatoti watondiona tisina usina kana umbonzwa kuti kana ukaisa musoro uku. Hazvisiri izvo zvandavinga kana uri kunzinzwa. All right, mira ndaziva trick yacho vasikana vazhinji hamudi mukomana anopfeka. Don't worry, don't worry. Got you covered. Ndatusada kundijairira uri kundinzwa. Ha? I came here kuti ndizokuona iwewe nekuti unogara nani not sure wakuita izvo. Ndikunzwa. But akusi kuonana ka tingatotaona naye. Ini ndinoita zvinhu zvakarongeka shamwari handiiti zvinhu zvaadai so handingouya pana pa for this uri kunzwa. Aiwa Judy Judy Judy. Saka ndingagoti washanyira. Anyway it's over ndichakuda. Ah ah Judy. Judy Judy haungangoti mabara ndaisa mfuti futi ndatokoka wototaura kuti kwanzi it's over. Saka mama ndiani?
mabara ndiani ya sada kundijairira rukunzwa sada kundijairira mabara ndiani mabara ndiani aiwa una kwauri kuenda usada kundijairira uri kunzwa dati its over aiwa apa apa judy judy judy usada kundi ah. dati its over honey